Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen, bis hin zu Sexpraktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Awer ok, mir schwätzen haut iwwer Kierperhoer. Mee net all Kipperhoer, well et ginn der ze vill, just 3. Schëtz iwwer 3 Hoer. Déi aus eiser Nues erauswuessen. De Sammy, de Pit an de José. Mir schwätzen iwwer Beenhoer, mir schwätzen iwwer Ënnerärmhoer, Achselhoer a mir schwätzen iwwer Ärmhoer. Wéini hues du da fir d'éischte Kéier deng Been raséiert? Weess du dat nach? Jo.
Jo?
Dat war an der Vakanz. A Südfrankräich, ech weess net méi wéi al ech war, a meng Mamm huet suggeréiert, datt et esou lues un der Zäit wier. An dunn sinn ech an d'Dusch gaangen a jo, ech hu mech raséiert an ech war mega faszinéiert dovunner, wéi duuss meng Been dono waren.
Hues du deng Been an deng Achselhoer zur gläicher Zäit ugefaange mat raséieren, oder? Ech hu keng Erënnerung u meng Achselhoer. Oh, ech awer.
dat ugefaangen huet. Da, Wéi war dat da bei ech dir? weess nach, dass ech se schonn eng Zäitchen hat, mee dass et op eemol vun engem Moment op deen aneren, ech mech dofir genéiert hat, se ze hunn. Ech weess nämlech, dass ech mer geduecht hunn eng Kéier, ah, et ass net sou schlëmm, wann ech mech net raséieren ënnert den Äerm, et gesäit jo souwisou keen dat, obwuel ech am Maillot sinn, mee wann ech am Waasser schwammen, ass jo keen, deen do gesäit, ob ech meng Äerm raséiert hunn oder net. An do Um awer deen Dag eis Routine misse maachen, ausserhalb vum Waasser, wou s d'andauernd d'Äerm an d'Lut strecks a meng Trainerin sëtzt direkt viru mer. Ech hu mech esou geschummt, ech hu mech esou genéiert. An ech weess nach, dass dat komesch war, well well et nämlech nach e puer Woche virdru war et nach guer net schlëmm, dass ech Hoer ënnert den Äerm hat an op eemol war, hunn ech mech mega geschummt dofir. Huet hunn sech déi aner an dengem Club och all raséiert?
Net all, et war eent, dat huet sech ni raséiert. Also déi meescht jo, 't war just eent dat huet mega laang Hoer gehat ënnert den Äerm, bis dass dunn eng Kéier wou mer dunn d'Kompetitioun haten, eis Trainerinne mat enger Gillette komm sinn a gesot hunn, sou éier mer elo lassleeën, gees du mol an d'Uschter déi Hoer ewech raséieren. ja dat war ziemlich schlimm Fir non se ouni Begrënnung. ja also Also ech menge sou.
Woubäi zwar fir hir, zu hirer Defense ähm, ass Synchronschwammen och e mega iwwerflächleche Sport einfach. Weess de, mir mussen eis och voll schminke fir an d'Waasser ze goen an alles. Dat ass, dat zielt alles dozou bäi, dréit alles dozou bäi, wéi, wéi, wéi gutt deng Punkten herno sinn. Äh, dat heescht, well, et muss net onbedéngt sinn, datt si dat esou empfonnt hunn, mee an deem Sport ass et schonn, Ja, ja, kloer. ja.
Ech weess och nach, dass ech eis Kompetitiounen hunn ëmmer sou 3 Deeg gedauert an dass ech mech dann ëmmer sou den zweeten oder drëtten Dag an der ëffentlecher Dusch hunn ech mer dann d'Been raséiert an ech krut déck vill Kommentarer sou gemaach an ech dee Moment hu ech geduecht, wéi mee et ass eng Schwämm voll mat Meedercher, déi sech jo alleguerten d'Been raséieren, also mir wësse jo dass een dat mécht. Dat ass jo normal. Ech hu gutt Verständnis, dass dat sou eeklech wier, dass een dat géing ëffentlech maachen. Ech weess och net, wéi een dat ëmmer sou déi Saache matkritt, dass dat sou am stillen Kämmerlein passéiere muss. Bah, einfach doduerch, dass een, wéi ee gesäit, et maachen, mengen ech. Mee och schonn eleng doduerch, dass Reklammen mol keng Hoer weisen. Also dass wierklech esou theoretesch dierft een net matkréien, dass mir Hoer hunn. Weess de, mir mussen dat esou geheim hale fir dass d'Leit mengen, mir wiere sou natierlech op d'Welt komm. Also mir si sou op d'Welt komm, mee mir hunn eis duerno verännert.
Babyen hunn och Hoer. Jo, mee.
Net déi selwecht. Nee.
déi veränneren sech an der Pubertéit e bëssen. Yes. Mat sou 8 bis 13 Joer ass een, hunn ech, hunn ech recherchéiert, wann dat ufänkt. Okay. Da verännert sech däi ganzt Liewen. Hallo.
Dat ass witzeg, dat.
Ja, ech fannen dat zwar witzeg mat de Reklammen, dass, dass een do bei de Raséier, also Reklamme fir Gilletten oder Raséierapparater oder Wues oder sou, ni Hoer gesäit. Dat ass jo Mega ähnlech wéi. Tamponreklamen wou s de kee Blutt gesäis. Jo, et ass wierklech esou wéi alles wat iergendwéi natierlech ass bei der Fra, dat dierf een net weisen. Wéi ass et da bei Reklamme fir e Raséierapparat fir Männer? Do gesäit een awer och keng Hoer, oder? Héchstens heiansdo virdru vläicht e Baart an dono ass en einfach fort, mee du gesäis net d'Raséieren u sech. Well mech huet och als Kand ëmmer irritéiert, dass se mat der Gillette iwwert e raséierte Bak gefuer sinn. Dat stëmmt, jo, dat ass wouer. Mee si weisen awer vorher nachher Shot heiansdo wats de bei Fraen net kriss. Ja definitiv net. Ja dat ass krass gell. Ja mee ech haten zwousch gelies dass dat war esou an de véierzeger Joeren do war den Här Gillet deen op d'Idee komm ass well d'Kleeder sech verännert hu well een op eemol méi vum Kierper gesinn huet bei der Fra an hien dunn doranner eng Chance gesinn huet fir fir méi méi Gilletten ze verkafen. an domat hueten déi dann einfach gemarketet och op Fraen an dat ass einfach sou gesot ginn à la wanns du eng kultivéiert Fra bass, dann kanns de lo déi Gillette benotze fir däin schamvolle perséinleche Problem lass ze ginn. Also et war wierklech vun him aus, vun hinnen aus ass dat scho sou gemarketet ginn, dass dat lo op eemol eppes wier, wou ee sech misst derfir schummen. An en plus hu se dat esou verkaf, wéi wann déi High Society Fraen dat scho säit Jore géinge maachen. Weess, déi hunn ëmmer esou gesot, oh no esou vill Nofro vun all deene räiche Leit oder wat och ëmmer, hu mer elo endlech d'Gillette fir d'Frae erausbruecht. Dat heescht, dat deemools huet dat schonn ugefaangen, ëmmer d'Gefill ze hunn, oh all déi aner maachen et, dann hunn ech bestëmmt eppes verpasst, da muss ech dat och maachen. An et ass e mega peinlech Geheimnis, wat ech hunn. S, Krass! Jo, dat ass och de sprangende Punkt derbäi, datt dat Ideal eeben esou vermaart gëtt. Dat ass jo wierklech esou eppes vun der Industrie, vun deene Produiten einfach, wou s de nogeluecht kriss, du brauchs déi Produiten, sief et Giletten, sief et Crèmen, also Crèmen, déi d'Hoer ewech maachen, Crèmen fir ze bleachen, soss Laserbehandlung, Epilatioun, wat och ëmmer. Dat si jo alles Saachen, déi extrem vill kaschten an déi s de, also verschiddener méi, anerer manner, mee et kascht virun allem och, well s de et deemno wéi däi Liewe laang ëmmer erëm muss kafen. An Jo, dat ass einfach esou eng ganz Industrie, déi dorop opgebaut ass, dass de dech onwuel fills par rapport zu dengen Hoer. Jo, jo, jo, absolut. A souguer wann s de eng Gillette kafe gees fir eng Fra, da kascht déi méi, wéi wann s de déi selwecht Gillette keefs fir de Mann. Crank! Crank shit! Crazy! Crazy schmazy! Dat ass awer och eppes ganz aneres. An kuck, déi eng si blo, déi aner si rosa. Ja. Dat An ech ka ass einfach mech anescht. als Persoun mat enger Vagina net mat engem bloe Raséierapparat raséieren. Dat geet einfach Nee. net. Mm-mm. Mir verbannen dat jo awer haut och dann doduercher mat Weiblechkeet, fir keng Hoer ze hu, gell? Yep. Wat mengs der wouren dat läit? Kënnt eng Fangfrag? Ja.
Oh Ann, ma jo kuck, et ass et ass de Géigendeel vun wéi Männer sollen hire Kierper weisen. Weiblechkeet a Männlechkeet gi jo am Kontrast zueneen definéiert. Insgesamt wierkt de Kierper méi douce sou wann en raséiert ass, wann en Hoer looss ass a méi onschëlleg och, virun allem wann een un de Genitalberäich denkt, jo dann gesäis de wierklech nach aus wéi Kand dee Moment. An Ech weess net, ob ech deng Fro beäntwert hunn. Jo, ech weess och net. Ähm, ah, an anscheinend soll et och hëllefen, fir ähm, no baussen hin de Kontrast tëscht Mann a Fra nach méi ze verstärken, fir ze soen, jo mee kuck, déi gesi jo ganz verschidden aus, da mussen déi jo och sech aneschters verhalen an da muss een déi och dierfen aneschters behandelen. Yep, Hoer genau dat selwecht Hoer, no pun intended, ass, huet eng ganz aner Bedeitung, je nodeem ob et bei engem Mann wiisst oder bei enger Fra. Dat huet mech och grad un Nippelen erënnert, déi jo och komplett anescht beluecht ginn, obwuel et genau dat selwecht ass. Yes, an dann, mee dann ass awer och, bei Frae gënn et och nach Ënnerscheeder. Also dat nämmlecht Hoer ass, gëtt och nach eng Kéier aneschters bewäert, wann et elo däischter ass oder wann et blond ass. Yep.
Also blond Fraen hunn net dee nämlechte Problem. Dat heescht, et ass am Fong ok fir Fraen, fir Hoer ze hunn, soulaang een se net wierklech offensichtlech gesäit. Dat heescht, bei ville schwaarze Fraen ass et och nach eng Kéier aneschters, well se do och net ganz esou opfalen. Déi ginn anscheinend vill méi, also vu Leit, wou ech elo héieren hunn, krut een och vill méi vermëttelt, datt dat besser ass fir d'Gesondheet a fir däi Kierper, wann s de dech net raséiers. A mir kréien awer éischter vermëttelt, dass et onhygienesch ass, dass de net no der selwer kucks. Genau, jo.
An au contraire, mon frère! Du brauchs deng Hoer, déi schützen dech.
Jo. Du muss dech natierlech wäschen. Also et geet net, du kënns net do ronderëm erëm. Mee du muss dech och wäschen, wann s de keng Hoer hues. Vun dohier mécht dat net wierklech de Risenënnerscheed. Das war schon richtig mengen ich das wahrscheinlich wisst du wann du lo wann ich mehr hohen den Äm hun dass ich dann wann ich schweessen äh, wis du dat dreschen dann nur dran an dann rich in dat vielleicht méi oder warum also kann schon sinn dass de dich méi oft mist waschen oder so wann du hoher hues wie wann du keng hues mit das auch interessant dass de choix ähm, seg hoher wussen ze losen dann immer direkt e statement ass an gi viel grënn fir wat se sech net géing raséieren als Fra, well et ass och immens ustrengend fir fir d'Haut. Ech hunn zum Beispill mega sensibel Haut an den zweeten Dag no deem ech meng Been raséiert hunn bäisse meng Been mech esou krass, datt ech mech bluddeg krazen an der Nuecht gell too much information mee dofir weess de et also dee Moment wier et u sech logesch, datt ech géing ophale mat Been ze raséieren, well et ass einfach net gutt fir mech. Mee wann s de awer deng Been net raséiers als Fra, dann ass et direkt op eemol wow du muss Du méchs iergendwéi eppes Krasses, e krasse Statement oder esou. Et kann ee sinn, also et gëtt net vun der Gesellschaft esou ugeholl, datt een dat einfach géing maachen aus iergendwelchen anere Grënn. Mee gläichzäiteg ass et och e mega. E Statement a wéi engem Sënn?
E feministesche Statement. Ech gi géint Patriarchat oder ech rebelléieren generell, also. Ja. Oder ech wëll einfach net als sexuellt Wiesen optrieden oder sinn lesbesch oder. Ja. Also ech wëll net Männer gefalen, sou. Mhm. Dat ass och e bëssen wat do matschwéngt. Well doduerch och, dass mir jo zum Beispill net d'Gefill hunn eis esou oft mussen ze raséiere wann Wanter ass, well mer méi laang Kleeder unhunn an een dann eis Hoer net gesäit, ass u sech dee beschte Beweis, dass et just eppes Performatives ass. Also mir maachen et just u sech fir aner Leit, Trotzdem, dat wëll net heeschen, dass de net trotzdem en internaliséierten Eekel hues. Also heiansdo, wann ech mech laang net raséiert hunn, dann denken ech awer, da kommt ech mer awer e bëssen eekeleg vir. Mee ech géif awer net esou laang mech net raséieren, wann ech wisst, dass iergendeen dat géing gesinn. Dat heescht, et ass wierklech, et geet einfach méi dodrëm, wéi mir op aner Leit wierken, wéi wat mir wierklech selwer denken. Jo, an dat ass och zum Beispill relevant fir Transpersounen, déi Also zum Beispill fir eng Transfra, déi doduerch, datt se sech raséiert, hir Weiblechkeet markéiert. Virun allem ass dat relevant zu engem Moment vläicht, wou de Kierper soss vläicht nach éischter männlech liesbar ass, vläicht well, jo, déi Persoun keng Hormoner hëlt oder sech net operéiere gelooss huet, also keng geschlechtszugläichend Operatioun maache gelooss huet. An, jo, doduerch sinn eben esou Elementer e Moyen, fir ze Kommunizéieren, dass de wëlls als Fra wouer geholl ginn. Also virun allem bei Transpersounen ass et och am Fong geféierlech. Also wann s de net als, ech hat dat haut geliesen, wann s de net als Cis-Fra liesbar bass, da bass de méi a Gefor, wéi s de. Jo, mee dat héiert ee jo schonn bei Cis-Leit. Also Ech hunn héiere vu Leit, déi, wa se sech net raséiert hunn, déi dann op eemol sech onsécher gespuert hunn. Also well se Reaktioune kritt hu vu verschiddene Leit, déi gemaach hunn, datt si op eemol ëm hir Sécherheet gefaart hunn. Bei enger Persoun, déi wäiss ass, déi Mëttelklass ass, déi héich ausgebilt ass an déi kritt schonn esou krass Reaktioune vu Leit deelweis, datt se Angscht muss hunn. Dat heescht, wéi krass muss dat da réischt sinn, Fir eng Persoun, déi net all deene Krittären esou entsprécht. Jo, dat ass och relevant bei Leit mat enger Behënnerung, well se schonn extrem stigmatiséiert sinn duerch hir Behënnerung an dann doduerch éischter motivéiert sinn, fir awer bei deene Saachen, déi se iergendwéi beaflosse kënnen a wou se jo en Afloss drop hunn, fir kënnen der Norm ze entspriechen, dass se déi ëmsou méi dann erfëllen, fir net nach e weidert Stigma do derbäi ze maachen. De Punkt vun deem Ganzen ass, dass et net ëmmer als eppes Verwerfleches sollt ugesi ginn, sech ze raséieren. Also et kann een net einfach pauschal soen, all Persoun, déi sech raséiert, well d'Gesellschaft dat esou vun hir erwaart, ass en Opfer. All Mënsch huet verschidde Grënn, fir sech net ze raséieren oder sech ze raséieren. An dat ass am Endeffekt jidderengem säi Choix, mee et ass trotzdem wichteg ze wëssen, dass een e Choix huet. Jo, mee
et ginn och Leit, déi hunn dee Choix net. Also dat heescht, mir mussen eis och bewosst sinn, eebe wéi s du och soos, déi aus iergendengem Grond net méi sécher sinn, wa se déi Entscheedung treffen. Dat heescht, mir mussen eis och bewosst sinn, dass sech net ze raséieren och e mega Privileeg ass, dee mir hei hunn. A mir kënnen domat och, mengen ech, wierklech en Ënnerscheed maachen. Also wann een dat normaliséiert, wann een anere Leit weist, datt dat ok ass, fir sech net ze raséieren, da kann een domadder wierklech en Impakt hunn. Hues du dat da scho gemaach?
Nee, an et ass mega schlëmm. Ech, ech traue mech net, gell. Ech, ech fannen dat esou schued, well ganz oft denken ech mer, oh, ech géing et esou gäre maachen, mee einfach well mat mir esou oft de Geck gemaach ginn ass wéinst Hoer op verschiddene Plazen. trauen ech mech einfach guer net méi an ech géing et sou wichteg fannen a sou schéi fannen dat kënnen ze maachen a vläicht enges Dages wäert ech wäert ech erëm op dee Punkt kommen, wou ech wou ech mech dat trauen. Mee en plus ass et jo sou krass, dass viru guer net laanger Zäit dat nach total normal war fir Hoer ënnert den Äerm ze hunn oder Hoer un de Been ze hunn. Also et ass jo wierklech eng zimmlech nei Entwécklung, dass dat elo op eemol guer net méi geet an dass mer einfach esou musse maachen, wéi wann dat ni esou gewiescht wier. Jo, mee ech mengen, et hänkt och e bësse vum Ëmfeld of, well ech hunn eng Kéier bei mir selwer festgestallt, ech war op engem Camp an do ware ganz vill Fraen net raséiert an ech hu mech éierlech gesot beklemmt a komesch gefillt mat menge raséierten Hoer, einfach well et esou d'Norm war an där Grupp vu Leit. dass d'Fraen einfach hir Been net raséiert haten. Mm -hmm. Dat war einfach normal. Mee dass dé gutt, dass et sou Plaze ginn. Also dass du wierklech och, wéi s du virdru sos, dass wichteg fir den Ënnerscheed ze man, ze soen, dass net dat eent ass net méi richteg wéi dat anert. Also Leit, déi wëlle sech raséieren, déi dierfen dat absolut maachen a Leit, déi dat net, wëlle maachen, dat muss och ok sinn. Also mir musse wéchst op eng Platz komme, wou mat Balance well zum Beispiel vill Leiit déi däichter hoer hunn, déi déi däichter an an déck hoer hunn un den Äerm zum Beispiel, déi raséiere sech déi och of an ech hunn hoer un Äerm an iergend wann enke hunn ech mech gefrot am März ass dat eppes woufir ech mech och miss schummen, also ass dat eppes wou een och u sech keng hoer dierft hunn dat heescht geet esou wäit an ja. Ech raséiere mer meng Äerm net, well ech dat net als komesch ugesinn, mee et géing am Fong net vill.
Wahrscheinlech och just well vill Fraen sech hir Hoer, sech hir Äerm net raséieren. Also et ass, du bass a gudder Gesellschaft. Jo, honnertprozenteg, honnertprozenteg, mee et géing och just zwee, dräi Leit brauchen, déi mir eng Kéier géinge soen, Wat hues du Hoer um Äerm? An da géing ech mech dofir schummen an da géing ech se ewech maachen. Ech géif dat zwar ni ufänken, well ech einfach net wéilt Stoppelen u mengen Been hunn. Jo, mee et ass och schäisegal, dass du Stoppelen un denge Been hues. Et ass einfach eng Saach vu wéi deng Astellung ass. An déi ka sech esou séier, mengen ech, einfach änneren, doduerch wéi sech d'Gesellschaft verännert. Ja. Ech fand jo net ale bei Männer, firwat fandst de ale bei Fraen? That is the question. That is the question, the million dollar question. Mir hu lo iwwer Beenhoer geschwat, iwwer Ënneraarmhoer an iwwer Aarmhoer. Et ginn natierlech nach mega vill aner Plazen, wou een Hoer kann hunn, iwwer déi mer haut awer net schwätzen, mee just fir e klengen Aperçu ze ginn, vu wouriwwer mer nach an zukünftege Sendunge schwätze wäerten. Et kann een Hoer hunn um Réck, dat war et, un den Hänn, un de Féiss, op de Schëlleren, um Hënner, um Kapp, um Kapp, genau, am Gesiicht, an der Nues, iwwert der Lëps, um Kënn, Hals, Apehoer, op de Baken. Ënnert dem Luebel, ronderëm den Nippelen. Genau, voilà.
Dat heescht, äh, du wäert nach geschwatz.
Ja, du wäert nach genuch ze schwatze kréien. Cool, ech free mech drop. Okay. Da komm mal lo zu äh, cool Rubrike mam coole Kelly.
Eng gutt Fro, gutt gefrot. D'Anne an d'Tessy hu sech virdru selwer als Cis-Frae bezeechent. Mee wat heescht dat iwwerhaapt? Eng gutt Fro. Wat ass cis? Cis, also CIS, oder cisgeschlechtlech heescht, datt ee sech mat deem Geschlecht identifizéiert, wat engem bei der Gebuert zougewise gouf. Bei mir gouf zum Beispill gesot bei der Gebuert, dat ass e Meedchen. An dat passt och meeschtens fir mech an dofir sinn ech also cis oder och eng cis Fra. De Géigebegrëff zu cis ass trans. Trans sinn oder och transgeschlechtlech oder transgender heescht, datt ee sech net mat deem Geschlecht identifizéiert, wat engem bei der Gebuert zougewise gouf. Dat kann zum Beispill heeschen, engem Bebe mat engem Penis gëtt dat männlecht Geschlecht zougewisen. Am Laf vu sengem Liewe mierkt dee Mënsch awer, datt d'Geschlecht Mann net op hien zoutrëfft. Verschidde Leit, déi sech als trans bezeechnen, identifizéiere sech als Fra oder als Mann. Wann zum Beispill bei der Gebuert gesot gouf, dat ass e Jong, an déi Persoun identifizéiert sech als Meedche bezéiungsweis Fra, da seet een, dat ass eng trans Fra. Wat also wichteg ass, ass als wéi ee Geschlecht déi Persoun sech fillt, an net wéi eng Genitalien, Chromosomer oder Hormoner se huet. Verschidde Leit identifizéiere sech awer weder als Mann nach als Fra. Erfarunge vun Trans-Leit si ganz ënnerschiddlech, verschiddener veränneren hire Kierper zum Beispill duerch Hormoner, oft a Form vu Creme mat deene sech kann acreme wou Hormoner dra sinn, oder och duerch eng geschlechtsugläichend OP, bei där een zum Beispill kann säi Broschtberäich oder seng Genitalie veränneren. Méi vill Leit soen och, datt se hire Kierper net oder net onbedéngt duerch eng OP wëlle veränneren. Et muss een op jidde Fall net eppes u sengem Kierper oder Ausgesinn ännere fir trans ze sinn. Wann eng Persoun sech als trans bezeechent, sollten dat hir Matmënschen egal wéi respektéieren. Well et gëtt kee richtegen oder falsche Wee fir trans ze sinn, genau sou wéineg wéi et kee richtegen oder falsche Wee gëtt fir cis-Persounen. Ausserdeem heescht dat och, wéi eng Geschlechtsidentitéit een huet kann ee selwer bestëmmen an déi gesäit een och net vu baussen. Dofir hei e klengen Tipp, Wann een sech net sécher ass wat fir eng Geschlechtsidentitéit eng Persoun huet, kann een einfach nofroen. Et kann een zum Beispill no engem Numm froen oder wat fir e Pronomen eng Persoun benotzt, jee nodeems ob déi Persoun wëll dass se mat hatt oder mat hien bezeechent gëtt, kritt ee schonn eng relativ gutt Idee. Op där Plaz wëll ech och nach eng Kéier op eng Formuléierung agoen, déi mir oft hei am Podcast benotzen, nämlech Persoun mat engem Penis oder Persoun mat enger Vulva. Firwat soe mir dat? Well een, wéi mer elo grad héieren hunn, net vu Genitalien kann op d'Geschlecht vun enger Persoun schléissen. Dofir probéiere mir, wann et ëm Genitalie geet, einfach déi ze benennen, amplaz vu Männer a Fraen ze schwätzen. Well eng Vulva hunn zum Beispill net nëmmen Cis-Fraen, mee och verschidden Trans-Männer oder Persounen, déi sech net an der Zweegeschlechtlechkeet erëmfannen a sech weder als Mann nach als Fra spieren. Also schléisst ee vill Leit aus, wann ee Frae seet, fir am Fong vu Persoune mat enger Vulva ze schwätzen. Mee opgepasst, Och wa mir soe Persoun mat engem Penis, Persoun mat enger Vulva, heescht dat net, datt d'Leit hir Kierperdeeler selwer och esou bezeechnen. Heiansdo ass et net esou einfach, mee mir probéieren, méiglechst vill Leit mat ze denken a richteg unzeschwätzen. Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, op Instagram an um Site sexpodcast.lu.